Merħba dan huwa shooter ta' sib flaxija u sib dejjem ikonna xi mistiedna u mistiedna tal-lum tifqa sewwa. Sera, għandek kemm għandha? Għaxar mistoqsijiet f'ħames minuti, eħan zidu l-istress. Kemm jiswa Kif Tidher fil-Eurovision? Ifhem, naħseb li kif tidher ehm, huwa parti mill-pakkett, ġifieri jkun hemm ħafna elementi li ħafna elementi li flimkien jaħdmu f'armonija biex fl-aħħar toħloq dak ix-show li tkun tixtieq twassal kif tidher huwa waħda minnhom. Ma nasibx li iktar ħaġa importanti, u naħseb li jiddependi wkoll mill-kanzunetta Kom tkun importanti, qed tipprova nqassar biex m'għandux. Ah. Importanti, importanti.
Kara diffiċli għalija.
X'kienet l-iktar attività jew eh, jien nafx għax il-kont mistidna lija? Fej ħassejt ex Trump jew ġarek xaġa. Kanta fija tajja.
Eh, kanta.
Eh, ne, naħseb fil-verità fil-parti mill-ġeni tal-Eurovision stess. Għallunna biex inkantaw ġo shower. Ġifri filmjawni inkanta ġo xawers, ok, l-inkanta ta' parsi ġo xawer, ta' parsi jast nitfax. Mux bil-kappell. Le, ma kux dik xaħġa ħra, dik xaħġa ħra. Next. Tajjeb, hemm xi ħaġa xi ritwal li tagħmel kull darba tkun kanta jew toħroġ fuq il-palk.

Ftit qabel ma, ġviri ftit wara li baħtri Eurovision Malta. U jina nanna kienet kollox għalija, number one fan. U dejjem nilbsu u normalment nħares hemm busu ngħidla nanna dinajtek enni. X'ħassejt intu ġejja u taf li ovvjament ma morx daqshekk tajjeb tajjeb u x'qalulek in-nies? Ifem, ara, mor daqsek jien fajnija ħanejtek. Aħna bħala kontingent Malti u jien, insomma, u t-tim tijaj, għana minna l-istajna biex kem jistajkun natu laqwa prestazzjoni. Lajt l-art.
Għala prestazzjoni għala rizultat. Jena, jena, minna tijaj, jien mortem u vera, onestament, u nibqa dajem nejdax vera ek. Jien mortem u l-antijaj kien li nati prestazzjoni li wara nħares li għaw nejt Jien kburija bija, hekk, u li u jien inżilt mill-palku ħassejt dak is-sentiment. U bqajt inħoss dak is-sentiment irrelevanti mir-riżultat, għal timit li ġviri, għalja dik li ħaġa importanti, illu minnħares il-performance, u nħossi ferħana bija u għat jamlu l-istani li għat nżaw għal-bar. Li doqt il-junior un bat tal-gbar, il-vision. Differenza bejnietu. Eh, it-tnejn sbieħ ħafna u it-tnejn esperjenza sabiħa, ovvjament qed nagħmel xi ħaġa li titla' fuq dak il-park hija dejjem esperjenza tal-ġen. Ovvjament hemm iktar pressure tal-Eurovision tal-kbar. Tal-junior ukoll kont backing vocalist u dancer, mhux il-main singer, so l-ammont ta' pressure differenti. It-tnejn sbieħ u tneħad gost. Next. Sepp issa għandek din l-esperjenza, ma eh. immaġinawk nagħmluk il-head tajjeb tal-Eurovision eh. x'għandu jkollha diska Taħseb biex tirbaħ l-Eurovision? Tgħidlix ma tkunx minn Malta.
Forsi. Ifhem, sissa għadna marbaħniex, mm. so nasab sissa ħadd ma jaf, kieku naf għamilta, so ma nafx. Għad differenti, żgur, mill-li għamilna sissa ngħidek. Taqbel? Eh.
Illi jintefqu, għax nis għandhom l-impressjoni jintefqu ħafna flus, il-flus fl-Eurovision.
Ara, l-Eurovision huwa pjattaforma tajba ħafna għall-artist, pero apparti minn hekk naħseb anki tajba ħafna għall-pajjiż. U qed ngħidlek il-Eurovision jaraw ħafna ħafna nies. Ġifieri jekk minn sejja żball huwa l-iktar ehm, event tal-mużika li huwa segwi dan jaraw miljuni ta' ġifieri. Ħareġ naqa' mill-Eurovision. Ah. Eh, ġifieri il-fatt li il-fatt li ovvjament qed tesponi qed tesponi lil Malta fuq dak il-livell naħseb. Għalik għalik jagħmel. Inti sejna bajis ta' xina eh, Kanada. Bas li li nħoss li ta' fetit li bibin ġodda tal-inqas naf li tinta għal ma Okej, ta' seħ. X'taħseb li kienu l-iżbalji tagħkom imma bħala kontingent Malti? Issa, ma naq, perfetti maħniex, aħna provajna kullħat jagħmel l-aħjar li jista, inti tmur hemm jien tajt il- One million thousand percent li stajt li stajt nagħti, onestament ħass li ma stajtx nagħmel iktar fin-natura tiegħi, ħafna affarijiet mhux fil-kontroll tal-kontingent Malti, mhux fil-kontroll lanqas tal-artist personali għax dik il-verità. Ġifieri għamilt li stajt, issa ma nafx isma' li kien hemm. Mela. Eh, eh, eh, Għenitk fil-karriera mużikali tiegħek l-esperjenza l-Eurovision? Iva, ħafna, fettit li ħafna triqa ġodda u li tkanta fuq dak il-livell aħna un Malta mawx opportunità oħra li tatik bħal artist dik l-opportunità. Mawx, so eħe, iva, ma Għal waħda, Issa sera, sar minna